Tuma naɣ la gbini paɣisi yi bi bi o bi gariti naɣ nyama tooni. Di daa moli saannim moli ni a kana ti wuhi a milinsi mini a baŋsim zaŋ chaŋ Dagbanli polo, ka bol li baŋsim chuɣu saha. Ka ti ni daa nya tuuli dini maa ni chaŋ shɛm maa, baŋsim chuɣu molo ni daa lahi moli din pahiri ayi. Bilichim bihi pishi ni anu zaasa n-daa yina ti pii gbana ni bɛ kana ti wuhi bɛ Dagbanli milinsi baŋsim chuɣu saha zaa talivishini zuɣu. Jɛbo ka Dagbamba lee booi ni Barzan Kadaa. Barzan Kadaa, Takara m-bala maa. Takara Kuka, Kuka Naa m-bala, o nyɛ Koran daa ti o maŋa. Ee din be piri zibilim taayiro a zuɣu dini bɔŋɔ ka a baŋ ka deei pɔra anahi ti a maŋa? Nir yi kanna nti nya luɣ shɛli polo ka tihi zibigi din ni, di zooya ka di tooi nyɛla wula? Buɣili m-bala.
Pɔra anahi m-bɔŋɔ ka o jin ti o maŋa. Di o bipuɣiŋga yi kuli do n-dɔɣi bia ka o bidibiga mi gba kpuɣi paɣa n-gba dɔɣi bia, lala bihi shɛb bɛn dɔɣi maa wula n-nyɛ ba ni taba? Bɛ nyɛla, bɛ nyɛla dachɛhi. Dachɛhi n-nyɛ ba. To zuŋɔ maa dii nyaya. Di kpahi wɔɣiri maa bahi. Shɛb ban kanni na yɛn ŋmanila bɛ biɛlila bɛ tab na. Shɛb mi ni mɔni paai sunsuni, amaa ka lee bi paai. Hal shɛb beni n-ni paai kpaliŋ kpaa, amaa ka ku kpuɣi jaashee maa. To di zuɣu m mabia, zaŋ maa zaɣa zaŋ ti zaa tɛlivishin asibiri dali kam zaasa kuriga anii zuɣu ni ka birichimbihi ŋɔ zaŋ bɛ nyɔri taɣili taba n-wuhi bɛ milinsi zaŋ chaŋ Dagbanli polo baŋsim chuɣu saha. chuɣu saha. N teer a, asibiri dali kam zaa sa yuun kurigi a ni yi nya ʒii ŋɔ. Kpambɔri ni bi sponsor baŋsim chuɣu bee n tab sɔŋli, bolimiya 0242071944 bee ka a bol 0243671243 baŋsim chuɣu wuhi maa milinsi zaŋ chaŋ Dagbanli polo zaa TV dihi tabili dundɔŋ.
Tɔ, taali, taali, eh, Baŋsim kpiɣu zaa TV saha maa n bala. Saha ŋɔ nyɛla duni zaa ni gbuli tibili bɛ mali shili viɛnyɛliŋga n guhiri ni bɛ nya ti yaa ʒini ni ti zaŋ ti gbɛri kpa taba ka yɛltɔɣa shɛŋa yina dinni. Di nyɛla kpa tabo bee kɔmpateesa ka naan lan tom lan nyɛ anfaani din yɛn di kpina ni karim neebu ti tabi yaha di ʒii n-nyɛli zaa TV baŋsim chuɣu wuhi maa milinsi a baŋsim a yaatarigi Dagbanli ni di saha maa m-bala maa timi ni kuli pili maa di zuɣu n-pahiri buta Ti chɛndi maa zuŋu m-pahiri di buta. Yi yuli n nudirigu, n nuzaa polo ŋɔ, yiya nya gandammoya maa ni kul mali shili viɛnyɛliŋga. Ɛɛh! Min mini ban mi gba mi kul yɛn tabi n sɔŋ ma ka ʒii maa niŋ maa, bɛ yaa kul ʒila bɛ santili takar fɛma ŋɔ zuɣu ni bɛ ka luɣ shɛli polo chana. Ɛɛh! A ni chaŋ ti yi nya bee bɛ polo m-baŋ ba yi mali shili viɛnyɛliŋga. Dama ɛɛh! Ti ʒii maa zuɣu m-bala maa. Dama di mini ti ni ni niŋ ka di kpalim la, man gba kpalim n-chɛ ka ʒiya yuur o ninni ni o yɛn nya shɛli din yɛn nyɛli. Di zuɣu eh, o yi mali shili, o mi wuhiya ni o mali shili. Ti kuli niŋ yɛltɔɣa waɣila ʒii ŋɔ maa Mokadasu eh, Smokes eh, o nuu be ʒii ŋɔ maa ni, o tim nuu na ni ti ʒii ŋɔ ni na n-ti pahi Zenib School shɛli din be Nyɔhini Old Airport la. Eh, shikuru palli n-nyɛ li ka bɛ yihi li na nimaani na. A zaŋ a bia chani nimaani a kuli yoli tɛm, bɛ zaa ha n-nyɛ ban tim nuu na kpɛŋ ŋɔ maa na. Ti daa kuli gahiri nuu tiri ban yɛn tim nuu na Ka ʒii maa chaŋ ti naagi zaa tiibi nim ban ŋuna bi nyo bara bi nyo bara bahiya daba bi yina ni pina ka ti nya pina maa poi ka naan sabi ti yuya ŋɔ kana ŋɔ kpɛŋ ŋɔ ni ŋɔ hali bi daa pun bi daŋ mi yɛlima gba man gba daa yɛn sabila nu dama moto maa ni niŋdi chɛɣu chɛɣu shɛm maa man gba daa sabila n yuli n kana ti ʒiri ka n lee ŋmɛ n nya nyaani gba ni tooi dili to Ti ku ni yɛtɔɣ wɔɣila ni zaŋ eh, gandamɔya maa zaŋ wuhiya ka bɛ gba maŋmaŋ lan to bɛ noli na, dama bɛ shɛb mali yupapahi bɛ mi lee bi sabi niŋ di ni na. Bɛ ni bi sabi niŋ maa na, bɛn zaŋ bɛ yupapahi maa ni nyɛ shɛli zaŋ tabili bɛ yuya maa na zaŋ tin ya na. Eh, ti bi bɔri ni bɛ yɛli ti ni bɛ ni yi luɣ shɛŋa na, dama bɛ ni ku ʒini maa, sambani nim baŋ ba, ka baŋ ti, ka mi ti. ti zaa ti zaa yɛn laɣim niŋ ni maa na di zuɣu ti kula ni yɛtɔɣa wɔɣa la baŋsim chuɣu n bala maa chuɣu n shiri nyɛli binshɛɣu kam bɛla dinni dinni ka bi mali shili n kana ni bi ti labisi bɔhisi ŋɔ dinni mi ka ti gba mali shili n zaŋ bɔhisi maa zaŋ n sɔŋ na ni ti zaŋ sɔŋ ka ti zaa zam zam ni maa na di zuɣu ti kula ni yɛtɔɣa wɔɣa la bɛ ba piri Abubakari Abdullahi Andani ŋuni n kuli ʒin n tuɣima ŋɔ na n ti pahi Adam Mohammed Sharif. Adam Mohammed Sharif o ni gbiligi zupiligu maa shɛm maa ban daa doli ti chira ayɔbu din gari la yi yuuni bɛ yɛlli zaŋ ŋɔ a Waraabiya dini Waraabiya dini n ti pahi bɛ ba piri Umar Abubakari Umar Abukari ŋun gba n kuli ʒi n ye binŋmaa maa. Ŋun bahi na nyaangi maa n-nyɛ Suale Danaa Biɛɣupiliŋ. biɛɣu piliŋ to biɛɣu piliŋ bini m-bala maa nyin ba gbɛri n-yɛn kpa tab maa di kuli ni yɛtɔɣ wɔɣ la ka n chaŋ ka bɛ gba mmaŋ maŋ ti lee zaŋ bimmaŋ ni wuhi salo ka yɔ papaai beni bɛn boli li tabili li ka ti naan chɛ ti pili tuma maa bɛ ba pira a yuli n di miri a na nyin zaŋmi yɛduhirigu maa zaŋ ya n-tim taba a yi yɛli niŋ din na ka a zaŋ chɛ ŋun paya maa na bɛ boli ma a yuli n yuli m-booni Abukar Abdullahi Andani ka sokam mi ma Chairman Chairman to
Yuli n booni Adam Mohammed Sharif.
Yuli n booni Abu Umar Abu Kari ka sokam na Sadiq. Yuli n booni Swaleh Dana ka bɛ mi o viɛnyɛliŋga Biɛɣ'Piliŋ. Biɛɣ'Piliŋ taali
eh Gandamoya maa zaŋ bi bi maŋ n wuhi ti kuli ni yɛltɔɣa waɣila ti yɛn chaŋ mi ti kpe ʒii maa ni saha maa nyɛla din pun chaŋ tɔ eh zaligu n ka yɛn zaŋ tiba. Zaligu ʒii maa malila di zali ni nyɛ shɛli. Bɔhisi maa nyɛla sokam ni o yiŋ moro moro. Chɛndi shɛli ti ni na chɛni ŋɔ maa na galisi ti ka din ni di kul laba ti zali shɛli a tarili ni nyɛ shɛli ti ni zaŋ li mi zaŋ ti a na. A mi bi nya binshɛɣu ti ni na yɛn ni a bi nya binshɛɣu di zuɣu di ka galisi ti sokam ni o yiŋ moro moro. Tooi li bɔhigu maa ti yɛn bɔhi yɛn yɛli yɛla ni bɔri shɛm. bee din tu ni a laɣisi li shɛm n-neei li sɔŋ ka neegi saha shɛli din zaŋ ti li kibikib kalinli shɛli din yɛn zaŋ ti li ni a tarili ni nya shɛli ka a mi li. Bɔzɔbo a ni laɣisi li shɛm tarili maa a ni yɛn nya li shɛm ŋɔ a di ŋɔŋɔŋ ni a lan ka din yi ko ni nya shɛli. Tɔ! Soli mi beni. Sɔŋsim shɛli maa ni yɛn zaŋ tin ya kibikib maa saha maa yi na bi paai, ka a labisi bɔhigu maa tu ka tari, ni chɛ ka a baŋ ni a labisiya, a tu ka tari, di saha ka ti tuɣi. Di mi yi na bi paagi, ka a yɛli ka bɛ ka na bi nya di ni neesim. Soli beni ni a vari ginda, a baŋ gili maa ni tooi chɛ gba ka a vari n-to yi, ka a mi yi bi lan baŋ la gba, tɔ yi ni yi lan tooi di tuhi ti di lu gba, dama n ti lan yɛli gba, di yi yɛli di yi yɛli kpaai bahi. Di zuɣu ti yi n-deei zaligu maa, Tɛha ti chaŋ ti n-pili ti tuma, ti lan ka yɛtɔɣ wɔɣila ni ti niŋ din ni tooi Nɔb maa ni ti ni yɛn chɛri shɛm. Bɛ ba piri m-baŋ ba o yɛlima ni o niŋ shili. Ti ku lan niŋ yɛtɔɣ wɔɣila. Hee! Dini n-yɛn wuhi di ti kul kum ka a na kul vari ginda ai tiŋgbɔɣila bahi ya saha m-paai maa, a lan ka shɛli ni a lan yɛli yaha. Yuri o, kpe ŋɔ maa di nyɛla Dagbani ni milinsi baŋbu. Dagbani ni milinsi ti zuya yɛtɔɣa maa shɛb n-kana bɛ ka kali. Ban ka kali o, bana n-kana ti nya li, n-taai li, n-zaŋ li kuli bɛ ya. Ka bɛn kana ka ti mini ba ʒiri maa, bɛ ni niŋ li shɛm, ka lala n-nyɛ li. Dagbaŋ ŋɔ di bi tu ni ti doli ba, di tumi ni bɛ ni bɔhi li ti ni sani maa, ka ti niŋ din maa n-lee be tooni ni bɛ dini maa. Luɣiyin yɛlli Dagbanli ni maa Din doya shɛm bee bɛ ni sɔŋ li shɛm, ka a mi yɛlima ya din tu Dagbaŋ la ni bee Dagbaŋ kurili bɛ ni daa tɔɣisiri li shɛm, di zuɣu ka di nyɛ baŋsim chuɣu maa, ka a mali li neei li sɔŋ ma na, ɛɛ, di malivab ni maa n-na. Kpe! Ti yi pili, ti yɛn piri m maa, ɛɛ, Dagbaŋ namilinsi baŋbu shee kibikib pishi n-nyɛ li, ka di maaku maa nyɛ maaku dibata, di zuɣu tabili din be din ni nyɛla maaku dibata. Ti bi yɛn piri mi ni Abubakar Abdullahi Andana, a zuɣuri, a zuɣu bɔhigu m-bɔŋɔ, a yi mali shili, gula.

Tiŋ m-beni ka di yuli booni Naabɔɣu ka di be Saviligu polo.
To eeh di yɛlibu saɣim din faai gari ti bɔri ni ti neelimina. Eeh bɛ ba polo Adam Mohammed Sharif n-dan ya Naa Abu Karim Mahama bo suŋsim zaŋ ti zaa

yuŋ la.
N ku tooi kana ti nyɛla naŋgbantom yuŋ maa ni. N ku tooi kana n yi kpɛrilan paɣa n kani. N ku tooi kana n yi kpɛrilan paɣa puulan la. N ku tooi kana n yi kpɛrilan paɣa puulan n sa kani.
Di nyɛla binshɛɣu din faai gari. Yi na pira.

kpɛŋɔ ŋɔ di ka sɔŋsim kpɛ di ka sɔŋsim kpɛ di nyɛla binshɛɣu din faa gari di nyɛla binshɛɣu din faa gari ban ŋɔ ka bɛ yiɛŋa baŋdiba bɛni to ti yɛn chaŋmi ti lu salo luɣa ni salo luɣa ni yi dara salli salima ni di shee muɣi maa di mi malila koko pia ni anu ka maaku maa nyɛ maaku dibata maaku dibata Yoo yi mali shili bɛ ba piri Adam Sharif a zuɣu dini bɔɔ ka a baŋ ka di pɔri ata n ti a maŋa ka ko pii ni anu mani n zaŋ n nim ʒee n sɔŋ ka chaŋ kpe ni naya ka labina ka zoogi shihili buɣim bala buɣim bala maa maaku dibata m bala ka o di n ti o maŋa maaku dibata maaku dibata Umar Abubakar a zuɣu dini bɔɔ ka a baŋ ka di pɔri ata ti a maŋa ka ko pii ni anu ka a mala mani n sɔŋ n laɣifu ka chaŋ naya kpe n labina ka bɛ la nyɛli nintɔri nintɔri pɔri ata m-bala ka o nya nti o maŋa pɔri ata m-bala ka o nya nti o maŋa Biɛɣupiliŋ a zo doli bɔ ka a baŋ ka di pɔri ata ti a maŋa a mali shili mani n-chana ka di doli ma ka nti zani ka di zani Shiri shii m-bala ka Shiri shii m-bala maa o nyɛ pɔri ata n-ti o maŋa. A bi ka daa dani, a zo dini m-bɔŋɔ, pɔri ata n-sa sariga saa.
Ni o ni nyuri ŋɔ wa dun la. O nyɛ pɔri ata n-ti o maŋa, o nyɛ pɔri ata n-ti o maŋa. Kpe! Wummiya yɛligu ŋɔ yɛligu, yɛn yɛli la yɛligu n-doya kpe, ka m bɔri ni yi nyee li ti ma, kul maŋ ya m-maŋ viɛnyɛliŋga, ah! A nyee li, eh, di a bi nya li zaa, di ni tu ni a nya shɛli, a nya li. Yɛligu n-nyɛ li,

Dagu zuɣu dagu zuɣu a daguli maa a ni zaŋ binshaɣu piligi a kɔhimma
a ni zaŋ binshaɣu piligi a kɔhimma ni damma
yɛli di gabiri pam o di yɛli binshɛɣu din faa gari bɛ bɛ piri soli dapilim a zuɣu dini bɔŋɔ a zuɣu dini bɔŋɔ
guzuɣu guzuɣu hmm. guzuɣu hmm.
Dagbanli puuni bɛ tiɛhi ni gu zuɣu maa tiɛha gu shɛli din gari guya maa zaa. Di gari guya maa zaa pɔra anu ka o nyɛ kpɛ o maŋa pɔra anu n bala o nyɛ pɔra anu pɔra anu. Andani a zo dini bɔ ka ban ka di pɔra anu ta a maŋa du zuli

To, eh, ti nob yim maa ni ka a ti zani ti luɣ shɛli polo m-bala maa. N kubɔni din gbaai chaŋmi nti n kahigi li biɛlifu nti zuŋɔ ŋɔ a ti kɔŋ niŋdimi ka chana ti bee n kpaɣisiri li zali yaha ti ni yuli booi ni Naabɔɣu pol ka laasabu maa ni maa ti chaŋ o sani ti ni yuli booi ni Naabɔɣu. Di tooi zooi ka niriba yɛli li pam filiŋ ni m-bala di ka Dagbanli ni, eh, tiŋ yuli. Naabɔɣu nyɛla tiŋ yindi ku. Tiŋgbuli booni Naa Buɣu din be Sabiri polo la, a yɛn a Naa Buɣu din be Sabirigu polo la, Naa Buɣu din be Sabirigu polo la, amaa a ni Tiŋgbuli booni Naya, Tiŋgbuli booni Miɛŋ, Tiŋgbuli booni Naa Buɣu, bɛ bi yɛri li, a yɛli la, Filoŋ m-bala ka a goli li ti daa tiŋ maa ni na. Di baa bala ka ni ti gbe sakoya. Sakoya nyɛla tin yindi. A kul yɛli ni sakoya naa sokam baŋ din nyɛ shɛm, ahaa ni nti doya sakoya, dini fiɛlim m-bala. Amaa tin shɛŋa beni m-be n-galisi. Dizuɣu din be tiŋ zuɣu luɣ shɛli polo, a ni tooi boli a tiŋ maa n-tabili a tiŋ maa na ni ka taali. N dan yi a naa Abukar Mahammaŋ, biɛɣ biɛɣ zaɣ titali m-bala ka ti yɛri li maa. Naa yi nya n ʒiya, bɛ bi booni o ka booni o yummaŋli niŋdi ni. Dagbamia ni o chɛla yuli taɣi yuli. O ni chɛ yuli tiɣi yuli maa, ka a yɛn boon o yuli, a bi lan boon o yuli maŋli maa, o suuna yuli maa tabindi li, Naa kam ŋun dira, a kɔya yɛn naa, yaba naa n-tɔri naa, n-dan ya a naa, tihi ni mɔrilana, gbinninlana, saɣimlana, dunia lana, tarigi m-bala, di bi tu naa zaŋ o yuli pahi din ni, o kɔŋko n-nyɛ o, dunia yili zaaha, ban galisi nyɛla ban kpi ma, di saha tɔ a ni kura ban kani maa ŋuna n-tɔri a naa n-dani, bɛ ni bɔh a naa n-dani ŋuna ka a yɛn jiri lɔɣim. Andanjia, Andanjangbarga, tɔ ni ka a naan zaŋ pahi ni so naa ŋun bi boli naa ka boli o yuli ŋɔ lan kani ma maa. Amaa o naa ʒiya kul yɛli ma, Naa ba piri saɣim na naa din naan ma di boli o yuli pahi din na. Silimiinsi ka ti ti chaŋ ti lan deei bɛ ma na ka la ka Dagban lana m-bala. Tɔ! N ku tooi kana n-yiri tari lan paɣ puu lan ŋɔ, o tuhimi kpalim. tuhi kpalim bala maa eh, ka paɣa puu lan kpiya o tuhi kpalim Dagbamba bi yɛri ni paɣa puu lan kpiya a yi yɛli lala ka nyɛ ninkurigu n baŋ ni a yɛla ka nyɛ ni a ʒi Dagbanli ni a ʒi eh, gbambo eh, wahi n dim so bi yɛrili Dagbanli ni a yɛlimi ni tim shihu o nola tiŋa bee buŋ ni shiho buŋ ni shihira ka tiŋ mi ka o lɔrili hali ni tiŋ shiho tiŋ bi shihira hali n gabimila Dagbani maa sɔŋ na nimaani maa na daan lu luɣu shɛli polo maa na n bala maa na to sali lɔha maa ŋɔ ŋuna yi kpaŋ yi maŋ pam yi noli viɛyɛliŋga din kuli bɛ ni ku yɛn pahi shɛli nyɛla din chaŋ maa daguzuɣu maa daguzuɣu nyɛla Di bela tiŋ ni, tiŋ ŋɔ zaɣa bini niŋdi dagu sheli, yili ŋɔ zaɣa bini niŋdi dagu sheli, a ni kuli niŋdi binshaɣu ka di yihiri binshaɣu tira na, a daguli m bala, daguli maa zuɣu m bala, din dagu kpani a ni kuli niŋdi binshaɣu ka di yihiri di na tira. Ka a ni zaŋdi binshaɣu niŋdi maa, n niŋla kulikuli. N maan la ee, n niŋ la ee tuuba ni daguzuɣu m-bala, din nyɛ a daguzuɣu ni nyɛ shɛli. Ee, guzuɣu mi nyɛla guli puuni guli maa din kul nyɛ zaɣ karili ka shɛli bi lan gari li. Hali a ni mali a ni tooi yɛn ni guzuɣu luha kaman guŋubili yi wum a ti yaɣi ka a zuɣu yaari biɛlabiɛla, a ni tooi lan yɛn ni gba ni di gba nya ni guzuɣu luha, guzuɣu luha. Tɔ ee, guzuli mi nyɛla a ni zaŋ shɛli zali aʒia. Di be puzuɣuri ni, din be binshɛɣu a ni zaŋ zali ka a bukaata ti yɛn gbaai li ka a zaŋ li mali bukaata. Din ka ti booni guzuli. Laɣizuɣu mi nyɛla liɣiri, liɣiri, laɣ shɛli a ni mali wan n-chilindi ka shɛli yirina maa. A ni mali shɛli chilindi maa, a bɔri a ni tooi ni laɣ daya. Laɣ daya beni ka chɛ laɣ nyɔri a ni zali shɛli niŋdi ka shɛli yirina maa bee Tama Ghana tiŋgbani ŋɔ ni zaa laɣizuɣu din nyɛ Shiiri kɔb'shii gbaŋ maa. Laɣu zuɣu n bala maa. A lan sɔŋ laa yaha di di ka taali yaha chaŋ chaŋ n laa sammaani maa sani ti chaŋ ti vooi kom ka chaŋ bee ba piri n baŋ ba sani ka o zaŋ laa sammaani ni chaŋ shɛm maa zaŋ ti ka ti lan tuɣi yaha moli na beni yaha luɣushɛli ŋɔ ŋɔ maa ŋɔ ti na ku zaŋ mi ni ti na teei ti lɔŋ
Asibiri dali kam zaa sa yuŋ kuriga anii n-nyɛ ʒii ŋɔ. Kpambɔri ni bɛ sponsi baŋsim chuɣu bee n-tab sɔŋ li.

Nɔb yom maa laasabu ka n kana ni ti zaŋ n ti Nɔb yom maa puuni bɛ bapiri Abukari Abdullahi Andani. O nyɛla ŋun yina ni maaki anii ka bihi bapiri Adam Mohammed Sharif ka o nyɛ maaki pia ni yini. Bɛ bapiri Umar Abukari ŋuni n nyɛ ŋun yina ni maaki ata ka bihi bapiri Suali Dana Biɛɣu piliŋ m-bala ka o gba yina ni maaki anii. Laɣisab shɛli din be nɔb yim maa puuni m-bala ka ti yɛn labi bɛ ba piri Nana Sibiri sani ka o ti zaŋ nɔb din pahiri ayi n-zaŋ ti o.
Talivizin zuɣu. Jɛbo ka Dagbaŋ mi lee booni Barzan Kadaa. Barzan Kadaa takara m-bala maa. Takar kuuka
n-daa m-bala. O nyɛ pɔra n-daa ti o maŋa. Ee bɛ ba piri. Zibilim Tahiru, a zuɣu nini m-bɔŋɔ ka baŋ ka deei pɔra. Taalibi bi piri m-baŋ ba ni ti ni lan lo tab napɔŋ pahi shɛm maa na. Ti ni lan zaŋ ʒii maa zaŋ tuɣiya kpe nɔb din pahiri buyi maa ni ka ti yɛn chaŋ ti kpe maa na. Kpɛmi Dagban ni binyɛra buɣisibu shee m-bala maa. Di malila kibiko pishi ka tarili maa nyɛ maaku dibaa anahi. Kibiko pishi tarili maa nyɛla maaku dibaa anahi. Di zuɣu n yɛn bolila binshɛɣu ka a buɣisili yɛla dibata kam bɔri di puuni, bɔ ka bɛ mali maani li, wula ka di be, bukaata bɔ ka di kura, bɛ ni zaŋdi binshɛɣu maani li ni bɔri shɛli m-bala, wula ka lala bini maa be, bukaata bɔ ka di lee kuriti, Dagbaŋ kurili din nyɛ shɛm m-bala maa na. Di zuɣu ti ku niŋ yɛtɔɣ waɣila bee ba piri soli dana biɛɣ piliŋ a zuɣu dini m-bala, zaŋ yɛduhirigu maa ti a zuɣu dini m-bala ka a baŋ ka jipɔra nahi ti a maŋa. bɛ ba piri sɔɣili eh, buɣusim ŋɔ ti pibirigu pibirigu ni bɛ shɛm pibirigu bɔ ka bi mali maa la di bɛla wula bukata bɔ ka di kura pibirigu n bin yuli ka ko pishi ka mala ka n ban bi baŋli hmm, to
n chɛ a taali di nyɛla binshɛɣu din faa gari di nyɛla binshɛɣu din faa gari bi ba piri andani nyɛla andani a zuɣu dili n bɔŋɔ buɣusi ŋun ti gamli gamli gamli ni nyɛ binshɛɣu din bɛ shɛm n tiɛha gamli di nyɛla din do yɔrigu ti dagban kurili ibrahim malila kaɣa ka shɛba mali ŋɔra n wuɣiri li malli zaŋli yɔri dundoli kaɣa maa mi di mini mihi ka bɛ daa yi mala n-wuɣiri lala gamli maa n-zaŋdi yɔri bɛ dundoya. Gamli nyɛla dundo yɔrigu. Pɔra anahi ŋɔ ka bɛ ba piri di n-ti o maa, o nya pɔra anahi, o nyari pɔra anahi. Amaa n di bɔri ni n di bɔri ni a dabili viɛla. Tɔ! Bɛ ba piri Mohammed Sharif. A zo dini m-bɔŋɔ, gampiliga, gampiliga.

n niŋdi li kuriti kamani
di nyɛla asaha maa nyɛla din fa gari timo dibayi dibanahi maa puuni dibayi dibayi dibayi dibanahi maa puuni bɛ ba piri umar umar abukar a ku niŋ ka galisi zaŋ ti umar abukar a zuɣu dini n bɔŋɔ bosubigu ti karo karo karo ni bɛ shɛm karo karo nyɛla

n yɛba yɛn dani a zo dini bɔŋɔ kpe sutura ni bɛ nyilinsi di baŋbu kibikib pishi n nyɛli ka di mali tarili dibata maaku dibata n nyɛli nimaani na boli lee nyɛ bari maa su sutura nim ni sutura yɛra ni bari maa su bari maa su
nanim binyɛrigu nyɛli bee wari baribu binyɛrigu nyɛli birayi shɛrili mi ka di nyɛ binyɛri wɔɣinli ka gbaai li di ni yi di nyaaŋ ŋɔ maa na n-karigi li bela bee di luɣili, ka o yɛn ba wahu maa ka di ni tooi mali alawansi bee ka di ni tooi neei n-tooi siri soli. Pɔri ata m-bala ka o je n-ti o maŋa, o nya pɔri ata, o nya pɔri ata. Bɛ ba piri Sharif, a zuɣu dini m-bɔŋɔ. A mali shili paɣiba nachintɛri ni, bɔ n-lee nyɛ limli? Paɣaba nachin tiɛri ni di ni yɛn lim li. Yaɣu yaɣu n-nyɛ li, ka di sɔri shee ni.
Bee ka di di sɔri puli ni, ma puli ni ka a buɣisiri ŋɔ. Yaɣu m-bala maa, pɔra pɔra ata m-bala ka o gba nyɛ n-ti o maŋa, o yɛn di pɔra ata n-ti o maŋa. Wari karili maa ni ti na ku be din ni. Umar Abukar, a zo dini m-bɔŋɔ, ka a baŋ ka di pɔra ata n-ti a maŋa. Kpe kikubu maa bi yaɣi lala, di nyɛla kikubu pishi. Eh, hmm, Dagbani di yɔŋ, Dagbani di yɔŋ o, o di nachiinsi ni wunzuna, ka zaŋ wunzuna niŋ o maŋa. Bɔ n-lee nyɛ wunzuna maa? Dagbani di yɔŋ kul di nachiinsi ni wunzuna. Bɔ n-lee nyɛ wunzuna maa? Di nyɛla nachin tɛri ka bi yɛri li, bi tooi mali eh, bini, dalima laasabu n-toori ŋa m-mali niŋ na.
wunzuna
wunzuna din nyɛla bini ka bi niŋli mali
di nyɛla binshɛɣu din faa gari di ni pili biɛɣu kpiliŋ a zo dini bɔŋɔ to nam bɔbiri puuni goli nyɛ salima ta salimata.
Di nyɛla namda ka nanim piritili salimata. Namda n-nyɛ li. Nanima?
Eeh, ka nanim piritili. Nanim piritili lala namda maa. Ka di nyɛla wula? Salimata. O, bɛ ni mali li shɛm maa.
Di bi tabili bi yaɣili a bi ni yɛn ti nyin na. Ti mi ni namda n-nyɛ ka nanim piritili. Eeh, namda bo? Dama muɣiri beni, bo beni, dibayi tiboli dibayi hali gbaŋlani gba bi piritili ka di nyɛ di mali zusa eh, namda ka ti nyɛli ka di mali zusa dinni di zuɣu a ku tooi nyɛ maa ku dibata maa din nyɛ shɛm bala eh, kpe yɛligu gbunni baŋbu ka pishi ka di mali tarili maa di tarili maa nyɛla maa ku dibanahi adam mohammed sharif a zuɣu dini bala ka baŋ ka dagbambi yiya ni niri nyɛla bojuwa o tumla bɔjua boli ba.
Ŋun dari binkɔbiri chaŋ ti kɔhira m-paɣiri nyɔri, ŋun nyɛ bɔjua. Pɔra anahi m-bɔŋɔ ka o nyɛ n-ti o maŋa, o nyɛ pɔra anahi n-ti o maŋa. Omar, Abubakar, a zo dini m-bala, ka a baŋ ka di n-ti a maŋa. Pɔra anahi. Dagbamba yi yɛli ni nir nyɛla Pako paana tiŋɔ tuni maa. Pako paana bi nyɛla eh, ninvuɣu shɛba ban suri pakoya koma. Ban suri pakoya koma. Pakoya koma.
Bin nyɛ pako paana maa ku diba anahi n bɔŋɔ ka o di n ti o maŋa. Sɔhili yaŋ piliŋ. Naam karimba.
Nyini yɛli ni so nyɛla nayili chɛrilana ŋuni lee nyɛ chɛrilana? Nayili chɛrilana.

Lala Brandon ŋun ka Dagbaŋ mi lee booni Paɣa Jia. Paɣa Jia. Paɣa Jia nyɛla paɣ, paɣ yiŋ yi ti miri doo yiŋa. Paɣ yiŋ yi miri doo yiŋa, pɔra n-na m-bɔŋɔ. Oi, ti war karili maa. Ti war karili maa, war karili m-bala maa. Ti ka nɔb din pahiri buyi maa gba zaa ti na ti zali. Ɛɛh, ni chaŋ, ti ni chaŋ ti nyu kom, di saha ka ɛɛh. bɛ ba piri n baŋ ba ni tɔŋ toli shɛm ka o zaŋda ti zaŋ ti ti n ti a kpɛŋɔ maa ŋɔ gba di ŋmaa lili ka din lan neeli ni n zaŋ ti salo ban be samban ni karo ŋɔ maa karo karo mini eh, gam gamli maa eh, din ka n ku bɔri ni n niŋ gamli nyɛla eh, pibirigu nyɛla adaka daa kani adaka maa ka dagbanli n bala di daa kani bɛ daa zaŋla kpari kpari kpari Yi bi kpari bini zaŋ kpari ŋun wuɣi binshɛɣu ka di bɛ kamani nɔsuɣu kpulli la n-dihi li nachiinsi bini tooi niŋ shim shim maa gɔhisi li ka di nyɛ zaɣ titali m-mali luɣa ka mali pindigu ka bɛ zaŋdi binŋmahi niŋ li nanima daa yɛn chaŋ gɔrim dini ka bɛ ʒira paɣaba duri leefiya n-daa beni ninkurugu maa mi duri pibirisi n-daa beni ka o kpabi o binŋmahi ni o binshɛɣu kam niŋ ka zaŋ li pili li ka di ʒɛya ka bɛ zaŋ kpari wuɣili ka di ʒeya din ka bɛ daa booni pibirigu bini adakanim daa kani adakanim ŋɔ luɣ shɛli polo ka di ti yina m-paai ti maa na to gamli ŋɔ mi kaɣa ka bɛ mali wuɣiri li kaɣili kaɣa ka bɛ yɛn zaŋ wuɣili zaŋ dundoli pun ti daa kani ka bɛ sa dɔɣu kpe n-sa dɔɣu kpe n-zaŋ li shɛbisi din ni ka zaŋ Mii maa ni duɣi maa n vilivili n nyɛlli ka di kpaŋ kiŋ bi daa yooi la ta yiɣi n pɔra wa ku tooi yooli n ku yɛn gabi gabili mi ka di ti kpaŋ ka bi zaŋli kpari n kparili zali din daa nyɛli Dagbaŋ kurili ha gampiligu maa mi bi zaŋla zakaɣa zakaɣa bee dabaligu n wuɣili bi ku yɛn niŋli mi zaɣ piɛlli zaɣ waɣinli ka di mali surigu di yoobu du zuɣusaa maa ka bi niŋ mihi niŋli n ni zaŋ kpina ni nohi niŋ dinni n zaŋ pa daɣu zuɣu zaŋ chaŋ daa dini nyɛ gampiligi maa ti yɛn ni bumbo gamli mi n yɛn ni gamli kaɣa din leei la n pahi maa din nyɛ shɛm bala maa na to n tiɛha tin zaŋ di sɔŋ shɛm maa dabilam tu ni tilan yɛlli dama karo ŋuna damli daa yɔrila zuɣu dundoli ka karo mi yɔri duu din ŋɔ ŋuna kaɣali ka bi zaŋdi wuɣurili bi ku wuɣumi ka gballi la n tiɛha ti ni kpalinsi saha shɛli ŋɔ a lee nyɛ ninkurigu bi ni wuɣuli a ni booi hali ti je Bɛ daa wuɣi li ka a nya li duungi n-nyirila, o ku tooi kpe din ni. Di mi ni gari yuun pia. Din gari yuun pia ka bɛ ku zaŋ li ku shɛba ka di be din ni. Di ni nyɛ dundoli tindaan tinsi ŋɔ dini ka bɛ na mali n-yɔri bɛ duri din nyɛ shɛm m-bala maa na. Ti ni ku yɛn labisi shɛli m-bala, ka ti chaŋ ti nyu kom ka chaŋ bee ba piri m-baŋ ba sani zuŋɔ ti nachimba maa nɔri tab napɔŋ pahi pam.

Tɔ! N labina ni nti zaŋ laɣisab din nyɛ nɔb din pahiri ayi dini n-zaŋ n-ti. Nɔb din pahiri ayi maa laɣisab maa puuni, bihi ba piri Abukari Abdullahi Andani, ŋuni n-nyɛ ŋun yina ni maaki pia ni yini, ka bihi ba piri Adam Mohammed Sharif, ka o yina ni maaki awɔi. bɛ ba piri Omar Abukari ŋun n yɛni maaki anii ka biɛɣu piliŋ ŋun n nyɛ ŋun yɛni maaki dibaayi laasabu ni nyɛ shɛli n bala nɔbi din pahiri ayi maa puuni ti ni chaŋ bɛ ba piri Nana Sibiri sani ka o ti zaŋ nɔbi din pahiri ata maa zaŋ ti ka ti naan labina.
Baŋsim chuɣu saha zaa talivishon zuɣu. Ʒebo ka Dagbaŋ lee booni Barzan Kadaai. Barzan Kadaai takara m-bala maa. Takar kuuka pɔra anahi m-bala. O nyɛ pɔra anahi ti o maŋa. O nyɛla Isaka. Ehi piri Ziblim Tahiru. A zuɣu nini m-bɔŋɔ? ni a ni zaŋ laasabu maa na zaŋ zaŋ a zuɣu maa ti nachimba maa ni nɔri taba ni pɔn kpahi shɛm maa o a ti yaa baŋ ti ni ti zaŋla shɛli ni ti waligi ba n teeri ya ni ʒii ŋɔ maa ban kuli tim nuu dama kom kuli tamya ka ti nyurili maa kɔkɔhina maa mi ka tariga bee ba piri mukadda suit smocks O nyɛla ŋun shɛri biŋŋmahi shɛri biyiŋga n-nyɛ o tim nuuna ni ti ʒii ŋɔ maa ni n-ti pahi Zini School di nyɛla din be nyɔhi ni o leei pɔriti yaɣili maa m-bala maa na Alasan gba zabi niŋ shee maa bɛ zaa nyɛla ban tim nuuna a gba yi bela luɣili kam ka mali daguli. n ku lan tooi kpe daa ni a ku kpe daa ni shɛba ni kibikib shɛba ni basim kpiɣu shɛba ni bo ka n ku shina bɛ mi ku ni wa ka ka shɛba a mi ka n bɔni doo m-bala ka n kuli dariti n maŋ yɛli niŋ kaman man gbuligi nyaɣisiba gba Naawuni ti yɛn ni nana sibiri to di ŋɔni ni ŋmaligi yuli eei pii kɔna shee ŋɔ nyuɣikɔhiniŋ maa n soli m-bala m mi ku tooi gari yi mi mi yɛn ni yi nya bɛ dala Yi yi kara bɛ bi dara, Yɔn nim mi bi mi ni yi bɔɣi yuya kɔhira. Di zuɣu yi mali nangbani yɛri laɣim ŋɔ, kamiya ti tabi ʒii ŋɔ ka ti yihi ya polo ni aa. Alahaji so ku be nyaaŋa maa kɔhiri kpama n-dari kpama din ni a kuli chaŋ din ni eeh bɛ bi bɔri ni a ŋmaligi yi zaŋ ha tim ya nuu na kpe ka ti ʒii maa ka di chaŋ viɛnyɛliŋga ti ni yɛn zaŋ shɛli zaŋ sɔŋ bala maa na. To ti ni chaŋ ti yi zaŋ nɔbi din pahiri buta maa zaŋ n-ti na ka ti chaŋ kpe ŋɔ maa di nyɛla kibiko pishi. ka maaku maa nyɛ maaku dibata kpɛ ŋɔ maa tinsi ni di salima tinsi nanim ni bi salima ni so yɛn wuhi salima ŋɔ ka a wuhi na so bin salindi maa din nyɛ shɛm mala maa na ni so yɛn pirimi ni bɛ ba piri umar abubakar umar abubakar a zo bɔhigu bɔhi ka a baŋ ka di maaku dibata n ti a maŋa na ŋuni ka bi lee salindi gbɛ waa kpandaalana Jehowa kpanda alana tɔliŋ lana. Tɔliŋ naa na yɛbu tɔliŋ naa eh, maako dibata m-bɔŋɔ ka o di n-ti o maŋa, maako dibata. Eh, biɛɣu piliŋ, alifu dini m-bɔŋɔ ka a baŋ ka di pɔri ata n-ti a maŋa, a mali kubu kub pishi. Ni ŋuni ka bɛ lee salindi sala lɔɣubuya naa? Sala lɔɣubuya naa n yɛbu kumbuni naa m-bala. Naa yɛbu kumbuni naa, naa yɛbu kumbuni naa ka a yɛba, naa yɛbu kumbuni naa. Ehe, maako dibata m-bɔŋɔ ka o di n-ti o maŋa. n yɛba n dani adubu dini bɔɔ ka ban ka di pɔri ata n ti amaŋa ŋuni salima n lee nyɛ ŋmani tuna yɛrigu ŋun ka bi lee salina ŋmani tuna yɛrigu n tiba pakpaŋ n bala maa pakpaŋ n bala maa kuli diba ata ka o di n ti o maŋa sharif adubu dini bɔɔ ka bi kuli pishi na ŋuni ka bi booni Bee ka bɛ salindi sandankpɛma timda, ka bɛ yɛli ni sandankpɛma timda. Yab kuɣu naa. Naa yab kuɣu naa ka a yaba. Naa yab kuɣu.
Hee, naa yab kuɣu naa.
A yɛli naa yab kuɣu naa ŋɔ, filim m-bala maa. Ee, pɔri ata m-bɔŋɔ ka o di n-ti o maŋa. Kpe, mali ya shili. Ɛɛ, di gba lahi nya ka yi mali piɛnnima ka zaŋ takaranima pa, hee, tɛha pam kpe n-nyɛ n-nyɛ li. Kibikib pishi ni anu n-nyɛ li, ka di maak maa nyɛ maaku dibanu. Di zuɣu din tooi faai gari di mi ni tooi lahi kpɛhi a nuu ni din nyɛ shɛm bala. Laazab malibu, yi mali shili kalinli wuhibu Dagbanli ni nyilinsi m-bala, baŋsim shee m-bala. Di zuɣu yɛn pilibu ni bɛ ba pili sɔɣili biɛɣu kpiliŋ. A zuɣu dini m-bɔŋɔ. Ɛɛ, nuɣisigu n-nyɛ li zaŋ ti a paɣaba ni a bihi ka bɛ bɔh a asibaashi ni one million, ni wula ka Dagbani ŋɔ booni one million? One million.
One million lɛbiginli Dagbani ni.
Tusaanu ka Dagbani booni one million.
Man kuli ʒila kpe.
Tusaanu. N zo gaŋ yɛli ma ni di lara. One million nyɛla tusaanu.
Ka a ʒiya Saudi a ʒi gurin paɣa bia ka o mi yɛli ma ni di ka taali ni yaa din faai gari. Ni lari maa, ni di viɛli pam. Ni ni lari maa, ni di niŋdi o nyaɣisim pam. Di zuɣu zuɣu m-mi kuyili m-be n-la. Nyaba! Kali ni ŋɔ maa a kali ni ŋɔ maa eh, yaba n-dani? Naam.
Ten thousand Dagbanli ni. To, to, to, pia.
Zuɣu ŋan kɔŋ kpaŋ la maŋ mi la. Totopia.
Totopia.
Mm. An na ma ma sabili mi soŋda. Totopia. Shiri totopia. Ma ma woni shiri yuli, ma ma bi woni pɔɣila yuli. Ah. 10,000.
Tototole.
Tototole. Eh, di nyɛla binshaɣu din faa gari. Di nyɛla binshaɣu din faa gari. Eh, di la bi shɛri. 19,000.
pishi yini ka to pishi yini ka ma ku diba num bala ko jin to ma to pishi yini ka to pishi yini ka Umar Abukar 2000
to pishi
yuli ti yo ka ku ʒɛ santi ŋɔ maa yuli na bi ninni bana a yuli ma na bi bɛ nyɛra a ninni tusaayi tusaayi maa ku dira
tusaayi maa ku dibanu

Ka, ka gabi gabi taba. Yɛli tila.
Dini ka Dagbamb booni yɛli tila. Yɛli tila.
Yɛla yi ti kana ka, ka galisi, ka yɛtɔɣa, yɛla maa mi ka di mi zaa ha ŋmani ŋmani taba. Yɛli tila.
Ka, ka galisi. Ka bi ko pishi.
Dagbamb, ka galisi bi zuɣu.
Adam Mohammed Sharif, di fahi mini gari maa. Competition ŋɔ maa kpe ŋɔ maa ŋuna eh, eh, eh, di, di, di, di tulimi di bi galisi tira.

Yɛli jɛhi dimbɔŋɔ niŋya ka ŋɔ gba lahi niŋ yɛli jɛhi m-bala
ka di ba ti niŋla suuna zuŋɔ ka lahi niŋ suuna zuŋɔ di saha yɛli jɛhi m-bala
a neema maa n-yɛn sɔŋa maa ku dibata m-bala ka o yɛn ti o maŋ maa a maa yɛn yɛli shɛli na ka zaɣ zuɣusuŋ dini yɛn niŋ ka zuɣubiɛɣu niŋ ya ka leeli to ee eh, kpe ka ti nyɔbu din pahari butaba gba zaŋ tina ti zali eh, eh, n tiɛha ti producer bee ba piri bi gaŋ yɛ ni o bɔri ni o baŋla chɛrilani maa nayili zuɣu ŋmara dama zagbaŋ kurin ha bira di sariya nayili ka di ʒɛya ni bi zaŋ chaŋ ti ŋma zuɣu ŋun zaŋ ni chɛni ti ŋmari maa bira booni la chɛrilana bira yɛ ni ka ŋun chɛri mɔri chɛrilani n nyɛ ŋun ŋmara chief executioner eh, sibilisi ni eh, kusina to din daa nyɛli maa din nyɛ shɛm bala maa na to eh, chaŋ kana ti ku zaŋ kalli maa yɛtɔɣa sɔŋ biɛla ka ti chaŋ ti vooi kom ka labina eh, one million one million zero diba lan bɛ dinni zero diba yɔbu zero diba zero diba ta nyɛla tuhili ka zero diba lan ta lan pahi tuhili so one million bi boona to tuhili to tuhili n bi zaŋli ti liɣiri tuhi tuhili one million m-bala bɔŋɔ ten thousand la mi ten ten thousand tuhi pia tuhi pia tuhi tuhi ta ta ta zero diba ta pia tuhi ten la pia tuhi pia kan di puuni nyɛ shɛm nineteen thousand tuhi pishi yini ka tuhi pishi yini ka two thousand la mi tusa ayi din nyɛ shɛm bala maa kalinli maa ni ti ni ku yɛn zaŋ shɛli sɔŋ na m-bala maa. Dagbaŋ ni boli shɛli yɛli ti la nyɛla yɛli shɛli din chani ka labirina, din niŋ ni labiri niŋda. Ka yi wali li je, di yi ku yi ku ŋmani din niŋla suhuchee, di na lan kamani ee, ee, Corona Virus ŋɔ ni daa niŋ la, di yi ti ku ŋmani ŋmani di yɛn na, yi lan nyaai din lan labina. Di yɛn ni Yibula, Yibula chɛ chɛ ka Corona kana, yɛli ti la m-bala maa na. Dinzuɣu no tuli ka bɛ mali maani din maliŋ Dagbaŋ din nyɛ shɛm m-bala maa na. Yi, ee, nab ti la mi nyɛla naba buyi, Din naba buyi, din naba n-paaya n-lan paayaha, din ka bɛ booni Dagom yɛli ni di nabi ti la m-bala maa. Yɛl tari ŋɔ mi nyɛla yɛl jɛhi, yɛl din nyɛ yɛl jɛhi, din ka bɛ booni yɛl tahi. Yɛl jɛhi ŋɔ mi, di mi nyɛla yɛlli din ŋmani tabi yɛnniŋ. n kpa taba. Yɛli shɛŋa din ŋmani tab yinni n kpa taba, dini ka bɛ yɛli ni yi yɛli jɛhi din nyɛ shɛm bala maa na, Ɛɛ! Kpe ka nyɔbu din pahiri buta maa zaŋ ti na ti zali ti ni chaŋ ti vooi kom ka chaŋ bee ba pirimbaŋ maa sani ka o zaŋ tarili maa ni nyɛ shɛli ka ti lan tuɣi ti ʒii maa? Ɛɛ! Kpaliŋkpaa din kpalim maa di beni? Ba o nyɛ pɔra n daa kpɛ o maŋa. Ee bi ba piri zibilim tahi yɛro a zuɣu nini bɔŋɔ ka ban ka deei pɔra anahi ti a maŋa. Niri yi kanna n ti nya luɣ shɛli polo ka tihi zibigi din ni, di zooya ka di tooi nyɛla wula? Buɣili m-ba.
Pɔra anahi m-bɔŋɔ ka o jin ti o maŋa. Doo bipuɣiŋga yi kuli do n-dɔɣi bi. Laasabu din be ŋabu din pahiri ata maa puuni ka yɛn zaŋ ti Bɛ ba piri Abukari Abdullahi Andani, chairman m-bala. O nyɛla ŋun yɛn ni maaki ata nɔba din pahiri ata maa puuni, ka bɛ ba piri Adam Mohammed Sharif ŋun nyɛ ŋun yina ni maaki anii. Bɛ ba piri Umar Abukari ka o yina ni maaki pia ni yini, ka bɛ ba piri Suali Dana Biɛɣu Piliŋ m-bala ŋun nyɛ ŋun yɛn ni maaki ayɔbu. laɣisab din beni nob din pahiri ata maa puuni m-bala. Ti ni labi ti deegi bɔha shɛŋa din be kpaliŋkpaa nob maa puuni ka nya ban yɛn yi ni ban yɛn kpalim. Fɔɣitiri, six, seven, one, two, Fɔɣitiri, baŋsim chuɣu wuhi maa milinsi zaŋ chaŋ Dagbanli polo zaa TV dihi tabili dundɔŋ.
Taalibi ba piri m-baŋ ba, a ni zaŋ laasabu maa ni nyɛ shɛli zaŋ sɔŋ ma na, zaŋ o ŋuna kpa tab o maŋ li ka ti shiri ku biɛri maa saa ni moli ti ni kana ti zaŋ kpaliŋ kpaa nɔbini din yɛn naai ʒii ŋɔ zuŋɔ maa zaŋ ti na. Tɔ kpeeŋɔ ni ŋɔ maa na chiha chihibu ti ni chihi chihi shɛŋa ŋɔ maa Di yɛtɔɣa na ka ti yɛn chaŋ ti kpe, di mi malila kibikib pishi, ka maaku maa nyɛ maaku dibaa anahi, ni zuɣu sokam ni o yiŋ muromuro m-piinimi ni bɛ ba piri Sharif o zuɣu ni. Ŋuni n-yɛn labisi tuuli dini maa, bɛ ba piri m-baŋ ba, a mali shili bɛ ba piri Sharif a zuɣu dini m-bɔŋɔ. Naŋgban kpee mini kalin chihili chiha, bo chiha n-lee bala?
Genge chihili Gurim n chɛha. N bɔri ni a yɛlli ka di zaŋ dalim din nyɛ shɛli ka di wum. Gbɛngbɛ chihili din doya din chihiri ninni ka nangbani tuhi.
A mi kalim chɛhili chiha kalim chɛhili. Kalim chɛhili. A mi nangbani tuhi. Din chihiri kpɛŋ ŋɔ. Di nyɛla binshɛɣu din faai gari nimaani di nyɛla binshɛɣu din faai gari. Bɛ ba piri Umar. Abukari, Dari mii mini dɔɣi chiha nyɛla bɔ chiha? Di nyɛla doro. Doro yi gbaai nira ka bi chihir o dari mihi ni dɔɣu. Pɔra anahi m-bɔŋɔ ka o di n-ti o maŋa. Bɛ bi piri biɛɣupilim. Azɔlibiɛni m-bɔŋɔ. Bɛ booni chihi shɛŋa ni pashingooshe di mini gbeŋgbɛri, gbeŋgbɛ chiha, chihigo ni m-bala. Gbeŋgbɛ chiha, Di nyɛla nachinsi chiha. Nachinsi chiha m-bala pɔra ata anahi ka o di n-ti o maŋa maa. nachinsi kiyaha n bala niriba a ni dani niri yi kiɛ tinzun shɛli kiha ka ka pali la tinzun niri maa bo kiha n ba
di nyɛla dɔɣiri kpɛ n kiha
dɔɣiri kpɛ n kiha n bala pɔra nam ba ka o jin ti o maŋa o yɛ pɔra n daa ti o maŋa eh, eh, kpɛ ŋɔ maa di To cha n kana ni kana ni niili ni niili na niili eh, dina tuli pam to churi dabisa baŋbu shee ka bi kpi anu maa ku dibata umar abukar azodo ni bɔŋɔ bee ba pira bee ba piri n zaŋ ti ʒii maa chaŋ maa ŋun kuli bahila bin ŋmaa ka zaŋ Dagban zipiligu ŋɔ pili yulimla ban kuli ʒɛ santili ŋɔ maa a bi yuuni bi ninni a yɛn ni kuli yuli gbaagi a ninni ʒɛ yɛli ŋa to goli daba ala ka bi fiɛbiri kpɛ ni
goli biɛɣu pinaanahi
kibikib pinaanu eh, maako dibata. Biɛɣu pishi ni apɔin. Biɛɣu pishi ni apɔin
ma bina kuli ma bina buo yiŋa biɛɣu pishi ni apɔin maako dibata n bala eh, bi ba piri biɛɣu piliŋ chibi dinni ka bi lee puhiri naa jiŋli ka bi puhiri naa jiŋli eh, kɔnyuri chuɣu ni n bala maa naa jiŋli hmm.

Biɛɣ pishi ayi ka dali. Biɛɣ pishi ayi ka dali, pɔri anahi m-bala. Eeh, pɔri ata, pɔri ata m-bala. Pɔri ata yaɣili ka ti be maa, pɔri ata. Bɛ ba piri shɛli. Gɔldaba ana dali ka bɛ lee larigiri sabili na yili.
Gɔlbiɛɣ pia.
Ŋuni ban ʒiya ŋɔ goli biɛɣu pii yini
maa ku dibata maa ku dibata ni bi lari maa ni yuuo maa ka dabiɛm maa gbaabu to kpe kpe na kuli beni bɛ ba pili Kpɛŋɔ ni ŋɔ, soya ni tinsi milinsi, soya ni tinsi milinsi. Dozɔ a yɛn maali a maŋa hmm ka n zaŋ li sɔŋ a na ka a tima li. Di ka ʒiri, a ku ŋma ma ʒiri ma mam yɛlimi ɛhɛɛ. Dozɔ o yɛn kibikib pishi n-nyɛ li, maaku diba nu n-nyɛ li. Wummiya na, kibikib pishi maaku diba nu. Bɛ ba piri biɛɣ piliŋ. Zanimi ka saligu, ka saligu. zaŋ chaŋ toliŋ ka saligu mini toliŋ sunsuuni maa tinsi din ʒe soli nangban yi tinsi anu ka niŋ di sɔŋ ka saligu zaŋ chaŋ toliŋ ni sunsuuni maa tinsi din ku ʒe palli nangban yi dibanu kibikib tishi maa ku dibanu gariʒɛɣu

guligu zaŋ chaŋ kumbɔŋ ka kali tinsi din ʒe palli maa nangban yee dibanu n-sɔŋ. Kumbu yuli beni, ka mali shɛɣu beni, ka chirifɔ yili beni, ka
tibiko pishi maa kuli ba mi. Din yaa din faa gari dibayi dibanu maa puuni dibayi dibanu maa puuni chirifo yili zuɣu ŋɔ n kuli sumi ka na la ŋɔ ŋɔ ya n kuli sumi ka lala hajji sauda yɛn niŋ ni lala niŋ biɛhigu n bala ka gamburi ni yɛn niŋdi lala ya ka yuli zaya ni suhi ka la dimbɔŋɔ maa gura to Adam Mohammed Sharif a zuɣu dini n bala zaŋ yɛduhirigu maa to a tɛhi nuu ni bɔ tuma puuni ŋɔ na kalimi kuli tinsi dibanu n sɔŋ Tin shɛŋa ni kulisi ni bɛni yaa kpe toma polo ŋɔ na toma polo ŋɔ na toma ŋɔ na eh, dagbaŋ dagbaŋ yili toma maa yaɣari yili dalaŋ dalaŋ
Yo nyɛ yaɣiri yi. Dala n bala maa. Dala n bala kuli la. Di faaya gari. Kuliga maa dala n kuliga. To Umar, di ka to Umar. kalimi tihi shɛŋa din yuya booni n dalindi tihi tihi tihi shɛŋa din yuya booni dalindi tihi dibaa mini soŋ
gari ʒiɛɣu tuu tiŋli Dɔhini
ti nyɛla binshɛɣu din faa gari kpɛŋɔ maa ka o nyɛ dibayi diba anu maa puuni dibayi diba anu maa puuni dibayi dibayi diba anu maa puuni tɔ chɛ ka n kuli chaŋ ti n wɔbili na ka ti zaŋ ʒii maa n zali tɔ Naŋgban kpee mini kalin chɛhili di nyɛla zuliya bee daan chiha a ti nya ka so mali naŋgban kpee bi zuliya ni bee bi daŋ ni mali li ni kalin chɛhili kalin chɛhili din tooi zooi shɛli nyɛla naya polo ŋɔ saɣi yɛrisi lahabinsi mini kambala yili nima a ni nya ka bi chihili chihi bɔri bɔri bɔri ŋɔ nya ka di pa bi tapala ŋɔ zuɣu naya ŋɔ polo ŋɔ ka di tooi zoogi to dabnii mi mini dɔɣu Bɛ chihi li mi ka niŋ tim niŋ. Dari mini yi mali nira bee dɔɣi yi darigira na, a ni nya ka bɛ chihiri dari mini ŋɔ ŋuna niŋgbuŋ puɣa maa ni ka bɛ chihiri li ka yi zunzuya maa. Dɔɣi ŋɔ mi niŋgbuŋ kɔbitɔɣa maa ni ka bɛ chihiri yi riʒitɔɣu maa ka niŋ tim maa dolisi li na. To a mi ti nya ka so chihi pashingoshi bee gbɛngbɛri gbɛngbɛri, a yi chaŋ tiŋkpaŋa bee chaŋ luɣ shɛli polo nti nya niŋkurugu ka o mali yi lɛbinsiŋ li waan. Gbɛngbɛri, o ma paɣisar bia m-bala. Zaman shɛli ha paɣasaribili daa yi kuli doo dɔɣi tuuli bia maa, bɛ yɛn chihi o la gbɛngbɛri. A yi nya bɛ ni chihi o chihi ata o tapaɣa ŋɔ zuɣu, ka di dihili nachiinsi viɛli pam, ka di wuhiri ni paɣasari bia m-bala maa, o ma ni kuli tuui dɔɣi so m-bala. Di mi pa shɛgɔnsi, paɣasara ŋɔ chihiri li ka di boogi eeh bɛ dɔɣi zuɣu, ka o niŋ eeh bachin ka o lee dolisi nimaani, ka a nya li ka di sabigi m-pa nimaani, ka di pahiri ba viɛlim. Din nachin chiha m-bala maa na. To eeh nir yi chihi Ti zuŋ shɛli chiha di nyɛla dɔɣiri kpiɛŋ a ni yɛn gba ni malli dɔɣiri kpiɛŋ a ni tooi nyɛ so ka o mali ta palli ka bi booni o ni guri n doo bee laaba n doo bi daa dɔgi mi ka ka ka booli a ta palli maa pa o maa na to tiɛ ni goli daba la ka bi fiɛbiri kpini di gba di yɛn nyɛla binshaɣu din di yɛn dam ti o biɛɣu pishina ayopɔin goli zani chɛro din ni ka bi lee puhiri naa jiŋli naa jiŋli ka nannan zaa ha n puhiri li na zuɣuri maa na zuɣuri maa n puhirili bi mi puhirili mi la zaawuni asipashi bin chaŋ ti puhi jɛŋ shɛli maa na naawuni dini mala zaawuni ka bi chaŋ ti puhi naa gba mi dini kpɛna n dan yaa naa puhirili na ba kpɛm yoona naa ba kpɛm kari naa hali gu kpɛna o puhirili Zaawuni lahisani yɛn moli naai, bɛ malila luɣ shɛli polo bɛ ni yɛn chaŋ. Hal di yi kani Ganda yili sambani ni, o yɛn yim na ka Limaam kana ti zaŋ o zali, ka o gba puhi kaman bɛ ni ku puhi shɛli a Asibaɣishi maa, ka bɛ puhi li. Din ka bɛ puhiri ka bɛ vuriba naai kafuna ka lunsi ni ŋmɛri maa, din ka bɛ booni naai jiŋli. Asiba dini la Naawuni dini, Zaawuni dini la naa mini mi jiŋli m-bala. Lala ka ti niŋdi maa na. Tɔ! Chimsi chuɣu ni mi ka bɛ puhiri lala bini maa, dini ka bɛ booni chuɣu titali maa. Di zuɣu kpe! ti ku lahi niŋ yɛtɔɣ wɔɣila kpɛ ka ʒii maa zaŋ tina n-ti zali eh, ti zaŋ o bɔhisi maa ni kana ti ni daa luɣ shɛli polo m-bala maa na. Eh, ti vo kom ka yɛduhirigu maa eh, eh, bee ba piri m-baŋ ba ka ti zaŋ ba n-dima eh, ba eh, kalinli maa laasabu maa bɛ ni mali li shɛm maa zaŋ ti na. Ti ni paai luɣ shɛli polo maa ti za hal nimbuni mi yuun lo o nini ni ŋuni n-yɛn zaŋ li zaŋ ti na. To n-lee ku bɔmi ni n kul guugi yomyom n-zaŋ ban yɛn kana ti ʒini zuŋɔ dali. yuya n-ti ban yɛn ʒiri zuŋɔ dali ti mali Abdullahi Halidu bee Hali daa mala eh, yi niŋ ya maa labi paɣaba maa gbaɣiriga yuŋɔ ŋɔ ŋɔ ti bi nya paɣa paɣa na ti na bi nya paɣa eh, yi kuli kana ŋɔ ka paɣa ti kani eh, ni Adam Zakariya ni Alidu Sumani Gbanzɔɣinaa Alidu Sumani Gbanzɔɣinaa ni Abdurrahman Abdalla eh, bɛ ni yɛn kana zuŋɔ dali ka ti mini ba gbɛri ti kpa taba di zuɣu eh, ti nya shɛm maa ti ni chaŋ ti vooi kom.

N labina ni ti zaŋ n naba din bahi di nyaangi laasabu ni nyɛ shɛli n zaŋ ti salo bihi ba piri Abukari Abdulai Andani o nyɛla ŋun yina ni maaki awoi ka bihi ba piri Adam Mohammed Sharif ka o yina ni maaki ata bihi ba piri Umar Abukari Ka o gba yina ni maaki awei, ka bɛ ba piri sɔɣili danaa, ka o gba yina ni maaki awei. Di saa sɔŋ lu nimaani m-bala, laasabu maa ni nyɛ shɛli m-bala. To amaa ti ni laɣim nɔb yim nti pahi nɔb ayi, ata ni anahi maa, di laasabu ni nyɛ shɛli m-bɔŋɔ. Abukari Abdulai Andani ŋuna nyɛ ŋun yina ni Maaka pihita ni yini ka Adam Mohammed Sharif gba nyɛ ŋun yina ni Maaka pihita ni yini ka bihi ba piri Umar Abukari ka o gba yina ni Maaka pihita ni yini biɛɣu piliŋ nyɛ ŋun yina ni Maaka pishi ni anu di saha di wuhiya ni biɛɣu piliŋ ŋun ni zali ti kpɛ to amaa ti ni labi bihi ba piri Nana Sibiri sani ka o ti waligi bee ka o ti nyɛ ninvuɣ so ŋun yɛn pahi bee ba piri soli dana biɛɣu piliŋ zuɣu ka bɛ labi yiŋa ka chɛ niriba ayi ka bɛ tuɣi ʒii maa.
Nanim moli ni a kana ti wuhi a milinsi mini a baŋsim zaŋ chaŋ Dagbanli polo, ka bol li baŋsim chuɣu saha. Ka ti ni daa nya tuuli dini maa ni chaŋ shɛm maa, baŋsim chuɣu mulo ni daa lahi moli din pahiri ayi. Bilichimbihi pishi ni anu zaasa n-daa yina ti pii gbana ni bɛ kana ti wuhi bɛ Dagbanli milinsi. Ka a leei bɛ ba piri m-baŋ ba, ɛɛ, man kum baŋ ni zaŋ o ʒii maa ni chani shɛm maa, di yɛn zaŋ ti bu na ti zaŋ sani ti li. Sani ti li ka di paai ti maa na. Yɛl o ti yɛn niŋ shɛm nyɛla, ɛɛ, bɛ ba piri, ɛɛ, bɛ ba piri biɛɣ piliŋ ŋun ni foogi ka chɛ gandamoya ata maa ka bɛ ʒini ka m mini ba gbɛri kpa taba ka ti nya kunkona maa to taba ka shɛli maɣilim ka shɛli teegi. Di zuɣu, ɛɛ, ɛɛ, ni suhi ka ti ni ti vooi kom biɛla ka ti mali ti ʒii maa zali. ka ti vuhi kom yɛla ka ti mali ti ʒii maa zali. Ka o bidibiga mi gba kpuɣi paɣa n-gba dɔɣi bia. Lala bihi shɛba bɛ ni dɔɣi maa, wula n-nyɛ ba ni taba? Bɛ nyɛla dachɛhi. Dachɛhi n-nyɛ ba. To zuŋɔ maa dii nyɛya di kpahi wɔɣiri maa bahi. Shɛba ban kanni na yɛn ŋmanila bɛ biɛlila bɛ taba na. Shɛba mi ni mɔni paai sunsuni, amaa ka lee bi paai. Hali shɛba beni n-ni paai kpaliŋkpaa, amaa ka ku kpuɣi jaashee maa. To di zuɣu m mabia, zaŋm a zaɣa zaŋ ti zaa tɛlivishin asibiri dali kam zaasa kuriga anii zuɣu. ni. Ka birchimbihi ŋɔ zaŋ bɛ nyɔri taɣili taba n-wuhi bɛ milinsi zaŋ chaŋ Dagbal ni polo baŋsim chuɣu saha. N teera asibri dali kam zaa sa yuŋ kuriga anii n-nyɛ ʒii ŋɔ pam bɔri ni bɛ sponsor baŋsim. Taɣili shili maa nyɛla din mali viɛnyɛliŋga ti yɛn zaŋla bɔhigu zaŋ n-wali ka paɣaba yi polo ka che dabba din nyɛ shɛm bali maa na. Nozɔganda ŋun yaa tam a n-kpalim maa kpe m-mɔrimi ni soŋ ma binshɛɣu Yi mali shili, dama n nyɛli ka buku ni piɛni nim payi yi zaa ha bini maa na. M bɔri ni yi sabimi kutitali, Dagbaŋ kuli maa kutitali maa, di nɛma dibanu yuya n-sɔŋ kutitali nɛma. Kutitali nɛma kibikib pia ni anu bɛ ni zaŋ sabi li, kibikib pia ni anu din bɔ maa ŋuna kunkona n yɛn to tak maa di zuɣu di ka ka pina anu ku titali niɛma di daa piri n baŋ ba garimi ŋɔ n bɔ na a chaɣari kpaami na kpɛna ka di kana n bɔri ni a deei li mi tima na deei mi ka gbana maa paai ma na ka n nya din nyɛ shɛm sabbu ŋun lan kani yaha chɛ ka di paai ma na chɛ ka takara nim maa paai na yi sabila yi yuli niŋ dini sabi miya yi yuli niŋ sokam sabi mi o yuli niŋ gbunni a sabi ka a sabi a yuli niŋ gbunni ni pɔbi ni neego a sabi ka a sabi a yuli niŋ gbunni ka ti zaŋ waligili din ka ti booni ku titali maa ku titali zaŋɔ niriba pam mila jɔa kuli jɔa kuli ŋɔ mi kani chɛ kan takara nim maa paamana eh, gandamoya niriba ata maa bɛ zaa kpaɣimi teta ni yini yini ka bɛ nya di zuɣu ka ti zaŋ bɔhigu ŋɔ maa ni ti zaŋ wahi ka paɣaba yi polo ka chɛ dabba bini ku ʒi nuu dirigu eh, eh, eh, zaa polo ŋɔ n takara nim maa ka di paai mana mm. Mm. Mm-hmm. to n pɔŋɔ eh, ni kpɛhili nuuni maa Ti a kara ti nya. Hmm. Eh, sɔŋ ŋuna. Wai, aya. yɛla maa di mi ya di ba piri a ti malila sadik ami ni mali yu shɛŋa maa ni sadik ka dinni o nyɛla dibanu di ba piri sharif ka o nyɛ dibata bee ba piri n yaba n dani ka o gba nyɛ dibata to di saha moli maa na kuli bɛ dinni bɔhigu din pahari dibayi din pahari dibayi na yɛn zaŋ shɛli na niŋa din pahari dibayi pumpɔŋɔ niriba ayi sunsuuni niriba ayi sunsuuni ban nyɛ dibayi dibayi dibata tala bi sunsuuni ka yan kara ti zaŋ bɔhigu sɔŋ na ka bi yihiri ka ti nya dozo eh, bi ba piri abubakar mumbo a yɛn abukari abdullahi andani nyini nyɛ nyini sab sadiq maa sadiq ŋɔ ka o mara bi kari eh, di di ti na a taɣi yuli siɣim niŋ dinni na eh, a ni taɣi yuli maa niŋ dinni maa na ma dini chɛ ka di yɛn gabi ti maa na so bin puɣu n yɛ ba n dani ni sharif yi zuɣu ni ka n yɛn zaŋ bɔhi ŋɔ sɔŋ na din wa yi i niriba ayi maa puuni ka i ŋmali n ka ti nyɛ nyɛ ŋun yɛn ŋun yɛn kihigi gari din nyɛ shɛba mali maa na pɔi ka n naan ka ti zaŋ bini maa eh, takara maa ti na eh, n na bɔri ni voo kɔŋ ti voo kɔŋ ka labina.
Pɔra anahi ŋɔ ka o jinti o maŋa. Doo bipuɣiŋga yi kuli doo n-dɔɣi bia ka o bidibiga mi gba kpuɣi paɣa n-gba dɔɣi bia, lala bihi shɛba bɛ ni dɔɣi maa wula n-nyɛ ba ni taba? Bɛ nyɛla dachɛhi. Dachɛhi n-nyɛ ba. To zuŋɔ maa dii nyɛya di kpahi wɔɣiri maa bahi. Shɛb ban kanni na yɛn ŋmanila bɛ biɛlila bɛ tab na. Shɛb mi ni mɔni paai sunsuni, amaa ka lee bi paai. Hal shɛb beni n-ni paai kpaliŋkpaa, amaa ka ku kpuɣi jaashee maa. To di zuɣu m mabia, zaŋ maa zaɣa zaŋ ti zaa tɛlivishin asibiri dali kam zaasa kuriga anii zuɣu ni, ka birichin bihi ŋɔ zaŋ bɛ nyɔri taɣili taba n-wuhi bɛ milinsi zaŋ chaŋ Dagbanli polo baŋsim chuɣu saha. N teer a, asibiri dali kam zaasa yuŋ kuriga anii n-nyɛ ʒii ŋɔ pambo ni bɛ sponsi baŋsim chuɣu.
to eh, bin pɔŋɔ ti yɛla maa na kuli miimi niriba ayi n kpalim maa n la yɛn zaŋla ŋuli ŋɔ sɔŋ mana eh, dibata ŋuli ŋɔ maa ku dibata ka di yɛn kpuɣi eh, kibikib maa mi nyɛla kibikib pia kibikib pia ka n yɛn tinya ka ti zaŋ n kpaɣili na eh, sabimiya yɛla dibaanahi shɛŋa bin mali sɔɣiri kuli Ka a bi yɛn ni kuli sɔɣibu, bɛ mi mali binshɛŋa shɛŋa sɔɣiri kuli dibaanahi. Kuriko pia, binshɛɣu bɛ ni mali sɔɣiri kuli. to eh, saha maa nyɛla din paagi chɛ ka gbana maa paai mana tibili ni yɛtɔɣ wɔɣila eh, bɛ ba pira ku chɛɣa di yɛn ti mana ka gbana maa paai mana eh, n yɛli ni bi tima dibanahi bee bi piri sharif sharif nyɛla ŋun nyɛ dibanahi ka bi n yaba andani nyɛ diba ata diba ata di zuɣu ti zaŋ diba ata ŋɔ chaŋ ti pahi n yaba andani din la zuɣu di gba niŋ ka zaŋ diba nahi chaŋ ti pahi bɛ ba piri shɛrif la din la zuɣu la ti nyɛ ti ni bɔri shɛli maa nimaani na ni ti nyɛ ti ni bɔri shɛli maa di yina dinni n bɔŋɔ niriba ayi maa sunsuuni bɛ ba piri shɛrif nyɛla yin yɛn galisi so n zaŋ pahi bɛ ba piri dole maa ti pun yihi hmm? to chaŋ kana bɛ ba eh, n baŋ ba sani ka o ni mali mali laasabu maa shɛm maa na ka ti lee yuli o ninni chaŋ ti yɛn vo kom
zaŋ ka daa tikari n bala ŋɔ tikari kuuka ka na n bala o nyɛ pɔra n daa ti o maŋa eh, bɛ ba piri zibilim tahiru a zo nini bɔŋɔ ka baŋ ka je pɔra a nahi ti a maŋa. Nir yi kanna nti nya luɣ shɛli polo ka tihi zibigi din ni, di zooya ka di tooi nyɛla wula? Buɣili m-bala.
Pɔra anahi mɔ ka o jin ti o maŋa. Doo bipuɣiŋga yi kuli doo n-dɔɣi bia, ka o bidibiga mi gba kpuɣi paɣa n-gba dɔɣi bia, lala bihi shɛb bɛn dɔɣi maa, wula n-nyɛ ba ni taba? Bɛ nyɛla, bɛ nyɛla dachɛhi.
Dachɛhi n-nyɛ ba. To zuŋɔ maa dii nyɛya di kpahi wɔɣiri maa bahi shɛba ban kanni na. Eeh ti a sɔŋ maa ni lu naai eeh bɛ ba pɛ nana siro nyɛla ŋun di ŋun mali malli zali ka di ti wuhi eeh ninvuɣu shɛba ban yɛn yi ka ti di puya ni bihi ba piri sɔɣili dana biɛɣu piliŋ ŋuni di nyɛi maaki pishi ni anu ka niriba ata lu sɔŋ. Bɔhisimaani bɔhi bihi Abukari bɛ ba piri Abukari Abdullahi Andani o nyɛla ŋun nyɛ maaki pihitani ayɔpɔin ka bihi ba piri Adam Mohammed Sharif ka o nyɛ maaki pihinahi ayi ka di saha di wuhiya ni bihi ba piri Sharif n-ti pahi bihi ba piri Umar Abukari ban yɛn nyɛ ban kpalim kɔmpitiisa maa puuni ka bɛ ba piri Abukari Abdullahi Andani n-ti pahi Suale Danaa Biɛɣupiliŋ ka bɛ labi ti mali shili yuunda na ka bɛ kana ti zaŋ bini lahi mali shɛli ni bɛ zaŋ labisi
Kar kuka ka nam ba o nyɛ koran da to maga. Eh bi ba piri ziblim tahiro a zo nir bɔŋɔ ka ban ka je pora a nahi ti a maŋa nir yi kanna n ti nya luɣ shɛli polo ka tihi zibigi dinni di zoya ka di tooi nyɛla wula buɣilim ba pora a nahi bɔŋɔ ka o jin ti o maŋa. Doo bipuɣinga yo kuli doo n dɔɣi bia. taali bee ba piri n baŋ ba eh, ti zuŋɔ ʒii maa di danigimi ti di bi mi ni din kana lala eh, bi ku nola tabi napɔŋ kpa tuuli maa ka bi pun ku pilli ka n baŋ ni bi ni nɔri tabi napɔŋ kpa shɛm maa di nyɛla binshɛɣu din ni miigi di zuɣu ti zaŋ bɔhisi zaŋ waligi ka paɣaba yi polo ka chɛ dabba di mi kuli nyɛla di ku tuɣila taba di ku dolila taba di zuɣu eh, ti ni chaŋ ka bi ti zaŋ chɛbisibu ni nyɛ shɛli zaŋ ti ban ti ni yɛn zali shɛba zuŋɔ maa ka galisi ban kpalim maa zaŋ zali zuŋɔ dali na ka ti lan tuɣi yaha ti ni na chɛni chɛndi shɛli ŋɔ maa ti pihiri ba mi ti pihiri ba mi bahira ka chɛni maa ti ti ni pihiri shɛba maa ni zaa ni maa ti lan yɛn labisi ba mi na ka bɛ kana kana ti lan kpaɣi taba yaha di saha di bɔhisi maa gba mi yɛn bela di ko ka n kuli lan zaŋ ban yɛn kana zuŋɔ dali maa n ti nya zaŋ chaŋ ti ti yɛn yiɣisi di zuɣu pina maa bɛ ba piri m-baŋ ba yi niŋ shili ka yi lee zaŋ n ti ka ti chɛbisi ti ʒii maa chaŋ ti vooi kom.
wuhi a milinsi mini a baŋsim zaŋ chaŋ Dagbanli polo, ka bolli baŋsim chuɣu saha, ka ti ni daa nya tuuli dini maa ni chaŋ shɛm maa.

Zenith School is the name. Zenith School provides a warm, supportive environment for kids that can help them develop so. Eh, nta ti poya pam ka paai eh, bihi ba piri andani ti pahi biɛɣu piliŋ eh, ni yi tooi kpaŋ yi maŋ n kpɛna eh, n ti labisi bɔhi shɛli maa tɔha maa n tiha yi moya eh, zuɣusaa n di n waɣa ka ti kuli yɛn zaŋ kpɛŋɔ ka puhi ka paai ka zaŋ pini shɛli din bɛni din mi nyɛla din yina bihi ba piri mukaddasu o nyɛla ŋun shɛri bi ŋmahi ŋuni n nyɛ ŋun tabiri sɔŋdi ti ʒii maa ka o bo pini bee pina ni ti zaŋ tihi ya dama yi nyɛla ban kpaŋ yi maŋa zaŋ kpa ti yuŋ ŋɔ ʒii maa polo bihi ba piri jaapilam mukaddasu ni ti zaŋ ŋɔ bee n chɛbisa ka yaa ni na yuun dali na ni o daa o lahi lihira soli n daa lahi labina ti zaŋdi n tihi a ni chaŋ ti vihi vihi a kundi nima ka labina ti di n tuhi kompitisa maa o lahi yɛli ni ti zaŋ ŋɔ n ti bɛ ban piri andani insha Allah ti puhiya pam ka paɣi naam ka ti yɛn zaliya kpɛŋŋɔ Naawuni yi kɔni yuun dali na ti la alihiriya soli ni yi kana ti zaŋ dindin yi niŋ ka nyɛviya na beni ka alaafee beni yi ni lahi kana ti pii fɔm ka ti zaŋdi bɔhisi maa ni nyɛ shɛli n-zaŋ to ti poya pam ka pahi n ni labi bɛ ba piri na la siribili sani ka o ti zaŋ din beni n-zaŋ ti ka ti chabisi. ti piigbana ni bɛ kana ti wuhi bɛ Dagbanli milinsi baŋsim chuɣu saha zaa talivizhin zuɣu. Jɛbo ka Dagbanmi lee booni Barzan Kadaa. Barzan Kadaa tikari m-bala maa. Tikari kuuka ka naai m-bala, o nyɛ pɔra n-daa ti o maŋa. Eeh di ba piri ziblim. Taali taali eh ti ʒii maa ni zaŋ ti na ti zani luɣ shɛli polo m-bala maa, din nyɛ kpiɔŋ laɣim luɣ yindi eh ti ni galisi baŋ di maa zaŋ zali. eh, din kanna yaha to ka n ku lan bɔri ni n yɛli zuŋɔ dali zuŋɔ dali ti ban yɛn kana kpɛ ŋɔ maa Abdullahi Halidu, Adam Zakariya Alidu Sumani Gbanzuɣunaa n-ti pahi Abdurahman Abdalla ti mi lan yɛn bala maa di lan ʒiya guliya ni ti lan ti ti lan ti mi na pɔha ti lan yo taba yi yuya maa ni ku nyɛ shɛli maa lala ka yi daa yɛn kana ka ti gbɛri ti kpa taba di zuɣu ni zani kpɛ ka poi Ti kamara nim maa bɛ kuli ʒela santili ti ni ʒiya maa n fɔri kom maa bɛ kuli bela ʒela bɛ takafema ŋɔ zuɣu ni ni bɛ bi piri m baŋ ba ni bɛ gaŋ bɛ gaŋ kuli bela zɔn gili ni ʒii ŋɔ yili ŋɔ kpamba zaa ha nangban yindi poogi m bɔŋɔ ka ti yɛn zaŋ n zaŋ tin ya ni yi Dagoniya ni yini moya yini niŋya yini yihi yi yuli ka ti soli maa chani maa di zuɣu naan paai ti zaŋ o dalina Nana Sibiri ni lan mali o shili ni nyɛ shɛli ka ti lan zaŋ ʒii maa n-zaŋ tuɣi amaa Yakuba ni suhimi ka puhi ayi kuŋkɔŋ bɛ Wulai n-ti pahi Laji Foo bia n ti zo paɣ m-mali maa poori suŋ bɔ ka n zaŋ di polo ni duni ti jo Dijo Naa chuɣu Dijo Naa ka o lee be Dijo ni Dijo Wulana polo ŋɔ zaa viɛyɛŋga zaŋ ti ma tɔ ti yɛn zaŋ li na ti zali shɛli m-bala maa.